Dumelang bagwera ba puku, mo thutong ya rena re ile go sekaseka khathuni, eupša re ile go lebelela khathuni ka tsela ya go fapana. Re ile go sekaseka khathuni go tshwana le ge re sekaseka dingwalo. Le a tseba ge re sekaseka dingwalo re lebelela baanegwa, ra lebelela tikologo, ra lebelela gape le morero ra ba ra lebelela le baanegwa. le mo go cartoon re ile go dira bjalo. Ka ge e le gore le a tseba cartoon ke sengwalwa sa go bonwa seo se bontšhago mmogedi ebile se se hlohleletša dikakanyo goba maikutlo ao a itšego. E ka ba a lethabo, a kwelobohloko le ao a kwešago bohloko. Ka fao jwale ka ge re tlhalositše re ile go lebelela cartoon re e sekaseka go tshwana le ge re sekaseka dingwalwa tšeo le di dirago. A re lebeleleng la mathomo, cartoon ya rena ke eo ya tšwelela e re e re laetša dilo, re lebelela gore na ge re sekaseka go tshwana le ge re sekaseka sengwalo re dira eng. Ka ge ke tlhalositše re na le dikokwane tše bohlokwa tše e leng gore re a di lebelela ge re sekaseka sengwalo . batho e re e lebelela gore re lebelela ba ne gwa re lebelele gore na mo cartooneng ya rena ke cartoon ya rena šiwe le a e bona re na le ba anegwa ge o lebelela ba anegwa lebelela gore na diaparo tša bona leemo la bophelo le polelo mmele le polelo le tšhomišo ya sefahlego le tšhomišo ya matsogo di go botša eng ka maikutlo le maitshwaro a bona? O ka lebelela fa re le baanegwa ba rena ši bao ke baswa ba lebeletše um dillathekeng tša bona. Gomme ka ge ke hlalošitše, re sekaseka baanegwa re lebelela gore naa baanegwa ba rena diaparo tša bona di re botša eng. O ka lebelela baanegwa ba ba apere di dijeresi tse e le gore di na le dikhutshwe tsa go thiba sefatlhego. Diaparo tsa bona di re botsa gore mo ba leng gone e ka ba e le gore mohlomongwe boemo bja boso ke bjo bo tonyago. Polelo mmele go ba lebelela go bontšha e le gore ke batho ba e leng gore ba gare ba lebeletse. internet mo di cell founung tša bona. Polelo ya sefahlego ga re kgone go e bona le tšhomišo ya matsogo di go botša eng ka maikutlo le maitshwaro a bona. Hlokomela gape mantšu ao a tšweletšwago ke cartoon, o tshwanetse gore o lebelele le mantšu a tšwelelago mo cartoon-ung ke ke mang a bolelago goba ke mang yo a naganago, na moanegwa o šomiša segalo sefe. A ke re le a tseba gore mo cartoon re na le dipudula tše e le gore di laetša ge motho a omanya. Nna mantšu a tšweletša a tšweletša eng ka maikutlo, maitshwaro a seboledi? Ke mantšu a fe a ngwadilwe o ka font e kgolo goba font ya go kotofatša goba e nyenyane, ka lebaka la eng? re lebelela baanegwa re lebeleleng dintlha tše ke tšona tše e le gore di tlo re thuša gore re kwešiše cartoon a re lebelele mohlomongwe gona fa re sa le mo go baanegwa polelo sefahlego le ge e le gore a se ya cartoon e le gore re tšwelela mo go yone o ka lebelela sefahlego sa sa kgarebe e dutšego mo setulong goba mo sofeng. O itaetša e le gore ke motho e leng gore o thabile. Polelo ya sefahlego e re bontšha gore ke motho e leng gore o thabile. Ge o ka lebelela bao ba lego ka morago ga gagwe, ee wa lebelela difahlego tša bona di reng. Ge o ka lebelela monna še o phuthile matsogo go itaetša e le gore sefahlego, sehlopha sa gabo e ka ba e le gore se kwešitšwe bohloko, se jelwe goba se se fentšwe. Ka fao, polelosefahlego go bohlokwa gore re e kwešiše gore na e ra go re'ng. A re boeng gape re lebeleleng tikologo ya khathune. Ge re lebelela tikologo ya khathune, le a bona gore ke tlošitše baanegwa bale jwatše, ke šetše ka tikologo goba bokamorago bja khathune, ke se ka ka re bokamorago, ee ke yona background. Ge re lebelela ko morago ga khathune, o ka lebelela fa. ge o ka lebelela go na le meriti, go itaetša gore ke nako ya mosegare, a o ne lebone le le tšhomilwego fa? Gape-gape ge o lebelela o bona eng? Dilo tše o di bonang fa ke eng? Akere le bona di meswinki, le bona dilo tša go fapana. Gona fao ge re sekaseka. gape-gape cartoon re lebelela mebala, mebala e leng gore mongwadi o e dirišitše. Ge re seka-seka tikologo fa, re lebelela mebala, na mothadi wa cartoon o šomišitše mmala o mo bjang. Gantši mebala yeo e, gantši mebala yeo e šomišetšwa eng? Re na le mebala, gantši rena batho ba baso mmala o mo šweu goba ka ditšo tše dingwe mebala e mešweu e šomišwa go laetša lethabo. O moso mola o šomišwa go laetša manyami. E ka ba go na le poeletšo ya mebala? E ka ba mmala ke o tee fela? Mebala e ka aroganywa ka diripa tše pedi le go mebala yeo e fodilego le mebala ye e leng gore e e hlola a ke re ke bolele ka taba ya gore e na le segalo sa godimo goba e ya goba e hlola lešata. A re lebeleleng gape gape gore na mo go dikologo re ka lebelela eng gape gape, re ka lebelela le bogolo ba dilo. Ke gopola ge be re sa tsena sekolo o hwetše ba thadile cartoon, ke gopola ka ngwaga o mongwe bo na le ngwanenyana o mongwe a utswitše ba re ba mo tshwere a utswitše seripa sa nama. a utswitše nama ko boapeelong nabo re sa tsena university. Gona fao bathadi ba di-cartoon ba tla re ge ba mo ntšha ba ntšha letsogo la gage le e le le legolo go feta mmele wa gagwe, go ra gore go laetša goba go gatelelwa seo ngwannyana yoo goba mosetsana yoo a se dirilego go laetša gore o na le letsogo o a utswa. Gape-gape go ka kotofatšwa selo se se itseng, a ke re mohlomongwe um motho o rata go tsena-tsena ditaba tša batho, go ra gore o na le nko e telele, wa hwetša ba ntšhitše nko ye e le e kgolo go bontšha gore motho o o šunya-šunya nko le mo go sa nyakegego. Um gape-gape re ka lebelela le dikai tše e le gore di a tšwelela gona mo tikologong ya cartoon. Re na le difapano, sefapano se ka emela kereke, se ka emela lefelo la bodumedi goba lefelo la go rapela. Re na le leswaoši le ile le ka emela dollar-ra, re na le sefapano gape se ka emela mabitleng. Ke dilo tše dintši tše e leng gore o tshwanetse o lebelele le dikai tše e leng gore di a šomišwa mo tikologong yeo ya cartoon. Ra boya gape-gape ra lebelela dipudula. Dipudula di a fapana, re na le mehuta ga se tše tše tharo fela, e ka ba mehuta go feta ye lesome. Re na le mehuta ka moka ya dipudula, tseba mehuta e ka mokana ga yona. Ge o ka lebelela fa, mohuta wa rena wa mathomo wa leru, Ke ge motho a nagana ka mo hlogong, se motho a se naganang. Le a kwa mo cartoon-ing e be re e lebeletše, o mongwe wa banego o bolela gore ke tshwere ke tlala ebile ke lapile. A botše yo le mongwe le, ke selo se e leng gore o bolela a se nagana ka pelong goba ka hlogong ya gagwe a sa se bolele. Ge e le leru o tsowa re le laetša. polelonoši. Re na le pudulo ya go latela yona e laetša poledišano gare ga bane go ba babedi, ra ba le ke no ba ke utswitše selo se ke be tshwanetse re bontšhe di-dot dots go bontšha gore ke batho ba babedi ba bolela. Gantši pudulo e ya mmala o mo purple ke ya ge go laetšwa um motho a omanya goba a bolelela godimo ka segalo sa godimo. Ke um dipudula lena sepelang lo di lebelelang, le lebeleleng le eya um mmala o mo purple. Tseba dipudula ke karolo e leng gore tshwanetse o e lebelele, o lebelela tikologo ya cartoon. A re lebeleleng morero, gore na morero wa cartoon ke eng. Ge re bolela ka morero, ke se e leng gore mongwadi goba mothadi wa cartoon o rata go se fihliša mo bathong. Ge o ka lebelela matšatši a lehono, ke lebeletše cartoon e, bana ba bantši ga ba sa ne nako ya go raloka, sebakeng sa gore ba raloke bona ba dira eng, ba duletše dillathekeng. ba gare ba lebeletše Internet. Ka fao, batswadi ga ba sa hlohleletša bana ba bona gore ba lebelele taba ya go raloka, ba ikotlolle, ba be le mmele ya go ya go ba gabotse. Bana ba bantši gantši ba nonne ka baka la go ba ba tle ba na le mmele o mogolo ka baka la gore ba tšea sebaka se se ntši ba lebeletše. ba lebeletše di-cell phone tša bona. Bjale go ka lebelela fa ge re bolela ka molaetša goba ona morero mo dipading ke se e le gore mongwadi se mo gapeleditše go ngwala. Eupša fa re ka re ke molaetša o fe? Fa re lebelela molaetša o e leng gore goba morero goba seo mothwadi wa cartoon a nyakago go se tšweletša. O ka lebelela fa bana le go ka lebelela fa ba re hlokomela, bana ba raloka lefelong le. Go lebelela go na le ngwana wa ralokang, ga go ne ngwana a ralokang. Bana ba dutše ba lebeletše di-cell phone tša bona. Mezwing ke šele e dutše e le tee, ga go na motho a e namelang. Batho ba rena ši ba be re nagana gore ba tlo ba ba raloka, ga ba raloke. Gona fa gape-gape re bona le taba ya kgegeo. Go kgegea batho ba ke gore sebakeng sa gore ba raloke, e ko ebile motho o re ke tshwe ke lapile, ke kwa tlala ebile ke lapile. O lapišwa ke eng? O lebeletše .

di-cell phone tša bona. Dikokwane tša cartoon, re na le mekgwanakgwana le di-technique tša go sekaseka seswantšho. Ge o bona setšweletšwa sa go bona, o ipotšiše dipotšišo tše di latelago, O bona eng seswantšhong se? O ipotšiše gore na ke eng seo o se bonago ge o lebeletše cartoon? Ke eng seo se tšweletšwago seswantšhong se? Gomme. se go gapeletša go bona tše dingwe. Selo se e leng gore o thoma go se lebelela se go ka mahlo a gago, wa ba le kganyogo ya go nyaka go lebelela dilo tše dingwe gona mo sethwaleng seo. Ke tabakgolo efe yeo e go gapeletšago go bala tše dingwe? Ke kakanyo efe yeo seswantšho se se sekametšego go yona. Seswantšho se se tšweletša kgopolokgolo efe? Seswantšho se se tsoša maikutlo afe? Molaetša wa seswantšho se ke ofe? Ge o lebelela khathune o tshwanetše gore o ipotšiše dipotšišo tše, ka morago ga go latela. ka mo ke le laeditšego ka gona gore o lebelele baanegwa, o lebelele tikologo, o lebelele morero, o ka thoma gape gape wa boya wa ipotšiša dipotšišo tša go latela. Gape gape ntlha e nngwe gape gape e bohlokwa e le gore o swanetše o e tsebe ke tsebe gore o swanetše o kwešiše gore ge cartoon. e fapana le di ngwalwa tše dingwe mo go yona go tshwanetse gore go be le tshegišo goba yona kgegeo. Kgegeo ke phapano gare ga ke phapano gare ga ka moo seemo se lego ka gona le ka moo seemo se swanetše go go ba ka gona go ya ka cartoon. Go ka lebelela cartoon ya rena be re nagana gore bana ba rena bana ba ba leng mo phakeng, goba bana ba ba leng mo cartoon-ing ba tlo ba ba le gare ba nametše ditšhipi, mezwinki, ba fofa, ba ikotlolla, ba raloka. Eupša se re se bonang ke eng? Re bona ba re bana ba raloka, go ngwetšwe gore hlokomela bana ba raloka. Ge o lebeletše fa, go hlokomela bana ba ba raloki ba dutše felo go gotee, ya ke re mohlomongwe o sepela ka sefatanaga o batamela fao go lego cartoon goba fao baanegwa ba rena ba leng gona. Ge o batamela fao o hwetša e le gore batho ba ba go botša gore o hlaganetša ke leswao le re bana ba raloka, eupša ge o lebelela bana ba dutše fase ba raloka ka dillathekeng tša bona. Ke bonnyane bo ke nang le bona mabapi le go sekaseka cartoon. Akere go na le mekgwa e mentši, mara ke rile ke lebelela mokgwa o ke ka kgona go kwešiša gore ge o ka re o fihla ka nako ya ya, ya, ya, ya tlhahlobo goba molekwane wa ka phapošing, wa re pele ga ge o ka leka go araba dipotšišo, wa leka go latela lenaneo la go sekaseka dingwalwa gona o ile go hwetša meputso ya gago ka moka e feleletše. A ke bone e le gore o ka latela ditaba ka mokgwa o re go botšang ka gona o tla palelwa. O lebelela gore na ba anegwa ke ke ba mohuta mang. Go lebelela banego, wa lebelela diaparo tša bona, wa lebelela polelo ya sefahlego, wa lebelela polelo mmele, wa lebelela gape gape le mantšu a ba a bolelang ka dipuduleng. E ka ba ke ya segalo sa godimo goba ke segalo sa fase na. Wa boya gape gape wa lebelela tikologo, mo go tikologo o lebelela mebala e dirišitšego, wa lebelela ka fao dilo di thadilwego ka gona, bogolo bja dilo. Ge ba ntšhitše motho ka nko e kgolo, go ra gore motho oke o tsena tse ntšha nko, o šunyetša nko le mo e leng gore ga go a, ga go a tshwanela. A ke nyake go senya, ke nagana gore ge le ka latela mokgwa o ke le botšang ka gona, meputso le sa ile go e bolaya. Ke a leboga. A re tlhakaneng mo thutong e latelago.